Beth well ar ddwrnod braf o haf ble mae'r haul yn tywynnu na mynd i'r trath a neidio mewn i'r môr. Ond mae'r dŵr yn gallu bod yn le peryglus, achos er fod tymheredd yr aer yn ddigon cynnes, mae'r tymeredd y dŵr o amgylch Prydain braidd yn codi dros 15 gradd Celsiws, sydd yn ddigon oer i achosi sioc y dŵr. Mae'r RNLI felly yn lawnsio ymgyrch parchu'r dŵr dros yr haf er mwyn addysgu pawb ar be ddylwn wneud os y'n nhw'n ffindo'n hunain mewn trafferth neu yn gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr. Mae ystadegau yn dangos i ni fod um, mis Awst nawr yn un mwyaf brysur i ni. Um, mae llawer fwy o pobl yn mynd ar gwyliau yn Prydain nawr, um, yn lle mynd tramor. Ni gallu gweld trwy 5 blynedd diwetha, mae 16 o pobl wedi colli eu, eu bywyd uh, trwy boddi yng Nghymru yn mis Awst, felly mae o'n bwysig i ni ddechrau siarad am Parch y Dŵr. Felly, beth yn gwmws yw ymgyrch Parchu'r Dŵr? Mae Parch y Dŵr yn rhan hanfodol gwaith yr RNLI i haneru niferoedd sydd yn boddi o amgylch yr arfordir yn Prydain erbyn 2024. Roedd 190 o pobl wedi marw blwyddyn diwetha o amgylch Prydain. Oedd tri chwarter o rein ddim yn disgwyl gorffen lan yn y dŵr. A rhywun sydd wedi ffindo'i hunan mewn trafferth ar y môr yn y gorffennol yw Alun Horan. Ychydig o flynyddoedd yn ôl, o'n i ar gwch bysgota yn Portaenen a oedd yr enjan ddim wedi dechrau. O'n i'n trial tanio fe sawl tro a nag oedd yn dechrau. Wedyn ni, uh, o'n i wedi trial rwyfo yr cwch i'r lan, ond gaethon ni'n dala mewn cerrent cryf a oedd yr cwch wedi cael ei gipio a wedi cael ei dynnu i ganol y môr. O fewn pum munud, o'n nhw'n gweld bod ni mewn trafferthion, dath yr RNLI yn pigo ni lan a Mynd â ni nôl i'r lan. O'n i'n becso lot ar y pryd achos oedd y bad yn mynd ac yn mynd i ffwrdd o'r lan o hyd. Mae'n dangos i chi pa mor beryglus yw'r môr a fel, fel mae rhaid i chi fod yn wyliadwrus. Felly, Tom, beth yw'r pethau pwysig i gofio os chi'n ffindo'ch hunan mewn trafferth yn y dŵr? Os ydych yn syrthio mewn i'r ddŵr yn annisgwyl, mae'n bwysig i cofio am y 60 i 90 eiliad cyntaf i paid â ymladd neu Am brwydro yn erbyn y dŵr, jyst am lacio a ac un ar nofio. Am y technegau chi'n gallu defnyddio i jyst i gorwedd nôl, rhoi'ch breichiau dwylio allan, codi'ch bola lan o'r dŵr a jyst trio cadw'ch piben awyr am yn glir o'r dŵr hefyd a jyst ar no- ar nofio nes mae help yn dod neu nes mae'r teimlad o dŵr oer yn mynd heibio ac yna chi gallu am ddechrau meddwl am nofio i lle i lle diogel am neu hyd yn oed jyst gael gafael ar rywbeth arall sydd yn y yn y dŵr sydd yn ar nofio hefyd.
Felly cofiwch, os ych chi'n mynd traeth yn ystod yr haf, cymerwch ofal, mwynhewch, ond gwrandewch hefyd ar gyngor yr RNLI!